Yo nɔvi lɔlɔ̃wo mi do gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye Edem ne nye ame ye ne va mɔ dzidzia gbagba ne na subscribe. Ne subscribe vɔ la eke va na ma video kple ame nɔviwo. Aha, egbe nu sue ɖe ko me ma ƒo nu tso wu. Yi nye MPP kple NDC ƒe akɔ yi wo yɛ dadaƒe. Ne mi be amewo yɛ kɔ daƒe ɖe, lɔlɔ̃nu faa ya wokɔ da akɔ vɔ le ŋe me fifi la ɖee. Eva zu abe mí me nya nuyi ta mí le akɔ da o. Me wɔ nyo video ɖeka kɔ yi be edze be no va dzra Volta Region ƒe mɔwo do. In fact A to Z no va dzra mɔwo do. Me kpɔ hiã na ɖeke o lo they should just fix the good road. The bad road they should fix the bad road ne ŋgɔgbe ne va na mí. Agbea ne vivi na mi. Vɔ nye me nya no weo. In fact, wo me kpɔ weo. Me kpɔ ame ɖe ŋlɔ comment be wo le mɔ ƒe ɖe wɔ ƒe. Politics ma wo me le me. Mi be ve vota region le. Eh, le ko eh, mama ma va de mi ado me ma me le kpɔ. The word vota region tso le akra kɔ yi de hɔ wɛ, tso le hɔ wɛ kɔ yi de kpasa kple eh, north gbeji de.

yi wɔe be wòe kple wò susu be yeava yi dakɔ ɖe NDC ta, yeava yi dakɔ ɖe NPP ta, matsi na wɔe. Ne va yi ɖe asi ka wɔe, wò ɖeka yi ɖe mɔ me. Ne va yi ɖe ne naɖe wɔ wò kple viwò akpe fue. Menye gbe ya gbe atrɔ o lo. Menye gbe ya gbe atrɔ o. nyateƒe ɖeka ma gblɔ na wò le agbe ŋkeƒe aʋala dzi me be mía tɔ Jerry John Rawlings eku vɔ egale agbe mɔdodo yi wowɔ ɖe womewɔ pɔli womewɔ pɔlisi kɔ da ɖe be ne mɔ gblẽ ɖe ne wodzrae ɖo yi wɔe be mi le fu kpe míaƒe politisian yiwo le zi me fifi la ɖe ordinary that pɔlisi ne woate ŋu awɔe dzi adzɔ mi be ne hospital gblẽ. NDC alo NPP ate ŋu afix na mi ɖe edzi adzɔ mi. Enuma ya gbe be yewo mawɔ. Ya ne nua gblẽ vi ɖe woakɔ da ɖe kple susu be ne election game do ɖe yewo ava do ŋugbe na wɔ be yewo adzre ɖo kpao. It's never done anywhere. Me be no me do le Ghana dukɔ me, me do le Africa yi ɖe mɔ gbedzi teƒe ɖe o ɖe, o ma se nu yi me le gbɔgblɔ gɔme.

Nyitsɔ ame ɖe ge le electric pol dzi be yi eh, political flag hang ƒe na ame ɖe. Like who cares about that uh, flag? NDC kple NPP ame ka eke who cares? Eku ɖe eku NDC kple NPP womate ŋu akpɔ vie kple srɔ̃ dzi o no matter how they arrange it. Ordinary party excuse me to say ɖoma yewo menyae kura tsɛ o. Mm-hmm. Domanyo menyɛ kura tsɛ o. Ta nyateƒe ɖeka ye magblɔ na wò le agbekeƒe la le yava la dzi be ne yi be yava yi da akɔ ɖe yi nava yi da akɔ ne da akɔ vɔ ko nadzo nayi ɖe aƒewo me megava yi wɔ gidigidi na ame ɖeke o woma womena mi nyɔ ŋdi eme o womana mi nyɔ egbea o mhm eya gblɔ mele na wɔe. Womena mí nyuie ŋdi eme, womana mí nyuie ŋdɔ me. Nyateƒe ɖekae asi le fi. Wo dedienɔnɔ ya ta meva mɔ dzi eye ame nye Yesu Kristo kple Abosam ƒe nyawo kpawo. Menye dzomavɔ kple eh, leke dziƒo ƒe nyawo kpawo. Mi be agbee ne vivi na mi. The truth is one. Ne mi doe koe kpa. Ewu evitɔ vinɔ mebe video ya me ne was nɔviwo ɖe si be mega va yi da kɔ na NDC kple NPP o. Simple and short. Ame ya fi no nɔ fi wo le fi tso gbedegbe ke. Wo nɔ fi tso gbedegbe ke wame vie ko nɔ mana wo nɔ ye. Ame yo nɔ ga fi wa ko ga le fi. Ame yo nɔ deal wo sign wa ko ga le sign. Chale vota de jina kpɔ school hɔ da. Ne àkpɔ exɔ ee sukuxɔwo ƒe zikpuiwo ɖa. Ya ma me gblɔ nyitsɔ Akufo Addo va yi xɔ IMF ƒe ga be yi va le corona virus fix le Ghana. Miame ne ne xɔ corona virus ne nana mu ŋuɖoɖo. Ega yi woxɔ me be míaƒe dumetɔ ɖewo nya be nuka efe yi woanyi fikɔ da ɖe na generation. 2010 2012 2010 2012 in between ma honɔ míaƒe amie ku le ghana ɖe nɔ arrangement wowɔ ɖe british representative yi va ghana ɖe hotel mi yi meme nɔ dɔ wɔ fi ma nɔ enye nye lé wo safui howɔ deal avɔ ebe yeadzɔ ɖe egbe yotsi na me nye be dzo bɔe ase yese ebe Yi nam eƒetɔ. The oil money that will be coming from that Ghana le the percentage yi Ghana ava xɔ ɖe. Ebe yi nam eƒe woame etɔ̃. Three years ya wònam. After three years ne yi trɔ gbɔ va ɖe. He will not recognize me. Why?

Your government will share the money equally. Nyateƒe matrɔmatrɔ ya me le tsitsina wɛ. Nyateƒe yi mate ŋu ata le afi sia afi ya me le tsitsina wɛ le agbenkeƒe ya va la dzi. Eya nye magana gblẽ va se ɖe gbe mɔdodo kura tsɔ metu nu fix o. Free education nye ma le ʋuʋuwo menye ame ka gbɔ endorse gbe o. Megava yi dakɔ na ame ɖeke o. No fight. Va yi dakɔ Nadzo yi ɖe aƒewo me. Domahi kapinta enye, domahi agbledela enye, titsa enye. Ema ne le wɔwɔ ne le dudu. Lebe ne ne ya wokɔ wa da ɖe de. Promise from political party ma kpe ɖe ŋu. No fixed poli policy yi wole mia si. First is policy. Nyateƒe ɖekae. Policy no fixi no fixi vɔ ɖe susɔ akplɔe ɖo. Mi mi va be mi ava nɔ aƒa do ko evɔ. Mi ave dedie nɔ nɔ edu me ne vivi na mi. Ne mi ame de yo mi le gbeji ɖe mi gbɔ va aƒe. Ame de du me nyi ame le. Me be me le quarantine kpɔ nyo xɔ me ɖa. Me le quarantine no. kpɔ nyo xɔme ɖa mebe nuɖuɖu makɔ video kɔ va 24/7 ya le mia na etsi mevɔ le mia bo xɔmo tsi jojo ya me le le le va yi bia Ghana quarantine na bia se bele ko le wo ne me kɔ phone fifi la mebe me hia take away fifi la wa kɔ va nam e ya gblɔ me le na we the system is working in Dubai The system is working. Mi be duɔ me ɖe no wɔ ne wòavivi na mi. Womeyɔ efi be Gold Coast o lo. Yovo ɖe metso ko na ame ŋkɔ o. In the whole world, miawo si sika le wo, timba le mia si, koko le mia si, galia mieku gake mi nyo hiãtɔwe. Nya sue me be magblɔ ema, that's my last message. ye ma ƒo nu tso politics ŋu vi ɖe le kɔsida ya me kple ɣleti yiwo gbɔ me nye ƒe teaching yiwo aga va ɖe ayi ɖe christmas kple azama nyata yiwo mi le dudum yi mi kɔ le gagbe mia ɖokui le kuhi do na mia ɖokui yi me le me le vi ɖe kpɔ ne le agbea me yi ma ƒo nu sugbɔ nɔvi me be va yi dakɔ ne nazɔ kpoo na yi ɖe aƒeme ne kpɔe be makpe ɖe ŋu kura megava yi de kura o npp kple ndc woame evee koe le du tso gbe ɖe gbe ke they should try and make the system to work and all of us will be happy nɔvi lɔlɔ mebia dagbe na wɛ nyemagblẽ wo game akpa o fifia me be ten minutes ekpa Mawu sogboli sa, Mawu kitikata, Mawu daŋuwɔtɔ, ne na dagbe neva aƒe, ne dome nevivi na mí. Nɔvi lɔlɔ̃, míanɔ ka me?